biro koro kawuono wadhi bedo very uh, faster faster ok wada gik ma iwa saa koro wa- wada discuss uh, nishi drop album to album oting'o wende moko kanyo waneno ka gitimo maber koro wadwaro ni watim uchambuzi eh? Uchambuzi mar wendegi achiel kachiel ma wanyalo timogi e seche ma wan godo gi iwinjo. Eh, from chien kacha cha nitie allegations ni in wuod Phoebe nitie kaka Okay, from chien kacha cha nitie allegations ma wuok online iwinjo ka ji wuoyo ni mara oh Prince Indah gi wuod Phoebe ok dhi maber. Maketho nyingwa go kanono.
Ing'e ni wuod Phoebe has always been the key producer behind your music gi progress mari to ma last niendi igole kanye like en koro itiyo gi producer mane kosa mino kitiyo gi wuod film itiyo gi producer This system hiyo janabi. oh janabi be tinde oh, yani janabi be tiyo loso system ne mar production oh. thumbi kaka koro mar eh, ngima dhano ni leave alone ngima dhano wewe wewe wuoyo thum achiel Owe wuoye thum achiel. Like album ni masani ni. Inyalo ranke nang'o kuom albums gi misegolo ga te. Inyalo wacho ni album ni. One of a kind. Mm -hmm.
One of a kind. To me, it's one of the best. Ay, Janabi never, Janabi never disappoints, huh? Wabiro goye kata goye manade. Kanyo to ayie kodi. To another another thing like Prince Inda e thumbegi mang'eny waneno ka iwuoyo Nyasaye, kanisa, samoro be iyalo eh? To kata nyingi, nyingi bi awinjo kiluongi ni janabi kendo jopiny luongi ni janabi. Jopiny luongi ni janabi. Miwane brief history mari mathin before ichak thum. Okay, before ichak thum, nitiyo tich mane? Ne in janabi koso ne ni ni ni yalo ni pastor koso ne obedo nang'o? Hapa ni kare wamiyo ima- inyalo lego critics mag online gi tidhi mbele like in gi foundation Piche muwacho matinga malo miya tiyo Ah, to kaka ji wuoyo like ji wacho weche mang'eny ah? Eh, hapa ni sewinjo achiel ariyo adek mawachre oko kanyo about uh, album ni mani golo latest Banguyu kumbago wachango ok gima giwacho to dong kata in iwinjo dong gigo iwinjo gigo ni olopa ji wacho kendo nitie joma wachi marach Akia ni miwinjo. Ng'ato lemo ni ole madaro koparo ni Nyasaye wuok e gwenge. Giwacho ni thumi mar uh, kamiwero ni chieng' magoro ka giwacho ni thumno ikwalo in Loro jo fitina. Jogi loro mos ka gimedo weche. No, like uh, giwacho ni thumno ne mar ng'ato nogo before igoye. Koro Jogi wan gi tek to giriambo aduwa. emomiyo aluongi ka by the way, mano e gimomiyo aluongi ka maduong'. Ng'ata ni clarify negi like ere kaka gini obedo? E, obedo nang'o to in iwacho nang'o wi wachni? Akoni thum muwinjo onge wuongo. Like ok dang' wach ni thum onge wuon go but uh, okay, an bang'e ni thum onge wuon go Tumira na uh, uandishi mari kaka indike ha? But kaka jopiny nene viewers gi public in general ha? nyaka nyaka giwuoye to nti- by the way nitie joma sani asewinjo story mang'eny ji moko predict ni nyaka o Ma bro rumo. Ayie ni duto rumo. Ao, inda oserumo dok dala. In iwacho nang'o e wachno ero? Joma ketho nyingwa, jongi ketho seche gi wapi kunwe. Like, how, like, ere kaka in pressure gi ok goiga, pressure gi ok goiga nang'o, like, ji ji wuoyoga mano mano kiwuoyo mokwongo ji wuoyoga mang'eny ere kaka pressure gi in ok yudi Biche muwacho matinga malo miya